Yaqında Qırımtatar qadın-qızları Ulu Vatan cenkinde adlı kitap dünya yüzü kördi. Bu kitap aqqında aytsañız.
Nihayet, Qırımtatar qadın-qızları Ulu Vatan cenkinde degen kitabım dünya yüzü kördi. Bu, ğalebeniñ yetmiş beş yıllığı qayd etilgen bu senede dünya yüzü körgeni Men belesem, tek men içün degil, bütün halqımız içün ğayet quvançlı bir vaqia olsa kerek. Çünki onda cenkte iştirak etken, podpolyede iştirak etken, partizanlıqta iştirak etken qadın-qızlarımız aqqında ikâye oluna. Bu kitap şunıñnen qıymetli ki, bizim tek erkeklerimiz degil de, qadın-qızlarımız da Ulu Vatan cenkiniñ eñ ağır yerlerinde qaramanane iştirak etkeni bu kitapta aks oluna. Olar tek ekimler, Emşireler degil de, aynı vaqıtta cinkaver işleride de iştirak etkenler. Meselâ, Hatice İslâmovanı alayıq. Yap-yaşı bu qız Aqyar mudafaasınıñ Eñ ağır künlerinde Aqyarda meditsina emşiresi olıp, yüzlernen yaralılarnı cenk meydanından alıp çıqqan, ölümden qurtarğan ve tek bu degil de, aynı vaqıtta o erkeklernen beraber razvedkağa barğan Lemse ofitserini esirge alıp kelgen. Onıñ bu qaramanlığına er kes şaşıp qalğan. Atta kontradmiral Baysaqnıñ eki kitabı çıqtı bu qadın aqqında. Onda Hatice hanımnıñ cesürlikleri aqqında o, pek meraqlı ikâye ete. Ya olmasam, Başqa qadın-qızlarımıznı alayıq. Meselâ, Zore Fettayeva ufaq topraqta, Novorossiyskide, bizimkiler desant taşlağan vaqtında ufaq topraqqa, olarnıñ arasında bu qadın da olğan ve o lemselernen olğan süñgi uruşında iştirak etken. Er bir erkek dayanamay o alğa. A bu qadın başınen süngü uruşında iştirak etken ve onıñ tenindeki onlarnen beriçler bundan bir hatıra olıp qalğan edi. Ve o qadın sağ-selâmet cenkten qaytıp keldi. Lâkin teessüf ki, sürgünlikte yaşamağa mecbur oldı. Ya olmasa, Aslı Büyük Muskomyada doğğan, lâkin soñki vaqıtta Aqyarda yaşağan Ruşena degen qızımız, on eki yaşlı qızçıq, razvedkaçı olıp hızmet etken ve komandanlıqnıñ vazifelerini İcra etip, o pek çoq malümatlar alıp kelgen komandanlıqqa. Neticede on eki yaşlı bu qızğa Aqyarnıñ yaş qorçalayıcısı degen medalnen mukafatlandı. Ondan soñ onlarnen başqa medaller berdiler bu qızçıqqa soñundan. On eki yaşında qız. Ya olmasam, Alayıq Şefiqa İzzetova. O, Amethannen beraber cenkten evel Aqmescit aeroklubında oquğan, bir gruppada Amethannen, ve yüz üç kere paraşütnen sekirgen. A Cenk yıllarında paraşütçi-desantçılarnıñ brigadasına yolbaşçılıq yaptı. Ya olmasam, alayıq. Kurtbedinova Lilâ Kurtbedinova Lilâ ekinci Belarus cebesinde hızmet etip, cenkniñ başından soñunacez aero kulanoda, aerodromda samolötlarnı tamirlevnen oğraşqan. Bu erkek işi, lâkin o, yüzlernen samolötlarnı yañı ömürge qaytardı, Uçucılarımızğa qanat bağışladı. Diyceğim, ana bundayın qaraman qadın-qızlarımız pek çoqlar ve olar aqqında saatlernen ikâye etmek mümkün. Bu kitapta olarnıñ er biri aqqında tafsilâtlı ikâye oluna. Men bellesem, bu halqımıznıñ sadıq qadın-qızları aqqında ikâye etici bir unutılmaycaq eser olıp qalsa kerek dep tüşünem.